Анатаҥарыйса Григорьевна Магнева доруотиһен бараҥҥын Аанева доруота ыламмын дьа үчүгэй олох үчүгэй дии санаатым бу туоҕа ча уон биир нэдиэлэ икки нэдиэлэ биирдиннэн иһистим ону Илдя туай хойуум кэлбекке эрейбеҕотун көрөр этим онну күҥҥэ эҥин кэлбекке хордон эрэтим дьон үчүгэй баҕайытык чэпчэки баҕайытык күн аайы таһаара турабын Күн аайы. Күн аайы таһаара төрөммүн наһаа үчүгэйэбит уонна иһим олох чэпчээн аалла. Дьэйти баарди хата. Ити олох чэпчээн аалла, ыппыннаҕас буоллум. Урут өрүттэрин баран һыгдьэр этиҥ. Уон хонукка аһыы-аһыы таххабата өрө үтүллэн баран һыгдьэр этиҥ. Мен олох үчүгэй баҕай буоллум уонна атахтарым һүйэхтэрэ хайдара тыртык тыаһырбат да киһи онтум хуах буолла уонна ыалдьаны хайдата үһүйэхтэрэ ыалдьан уонна бу үктэлбэм ыалдьар буолан испитэ. Э, үктэнэргэр тилэҕин? Үктэнэрим. Онтум үчүгэй буолла. Хатынникти. Ээ, ол иһин олоххо хайхаан сыйдабын өссө даҕаны кэлин бэйэм туохпунан ыламмын иһиэҕим диэн сыйдабын ити. Магний водород, ага. диэн уонна бу мантыбым бу биир водородоламмын олох кэмтиммембин киһи доруобуйата доруобуйатын көрүнэр буоллаҕына төһө баҕарар үйэҕэ олоруон сөп диэммин мин ити хаттини олох кэрэйбэппин бэйэм доруобуйам туһугар олох охсуһабын бэйэм үлэлээн ылбыт хатчым буоллаҕа ди пенсия Онон олох бу үчүгэй эбиттэн мин хайҕаан олором. Билигин дабылыанньам арыы бэттэх халлаҕына олохчо благодартиибин. Буолаҕын. Бу аҕыһыанын ааспыт быччыҥымең манта ыбыытатыыта хайдар ыгайдар курдуҥана үчүгэй курдук буолла дии. Хатытын киһиргээн киһиргээн киһиэхэ киһиргээн эппэппин эмтэн туһаммыппыттан ити кэпсиибин. Хатытын никки. Онон олу дьонноро бу эмтэн ыланнар хаччыны харыстаабакка бэйэлэрин доруобуйаларын туһугар олох ылан иһэллэрэ буоллар олох үчүгэй буолуох этэ диэн дьэ үһүйэхпит ыалдьар үһүрүөхпүт ыалдьар атахпыт ыалдьар диһин уонна мин аҕылыыр этим доҕор эссе диэ аҕылыыр этим бу тутаһаатахпына өрө үтэҥээһэрэтэ маннык уонна аҕылыыр этим онтум уох болла дии арый боллум батта да күүскэтэ онон олоххайхаан олором наҕылыырым оту дьон хыаналаах диир мин үчүгэй буоллахпына хыананы олох кэрэйбэппин оннук ба дигине мин доруобуйабын туһугар оккуһабын мен олоруохпун наада мен хиэннэрбин көрсүөхпүн наада уһуннук олороммун Киһи кынаттыахпын наада, иһиэннэрбэр көмөлөһүөхпүн наада. Ол иһин от өйдө туох баар эмтэн хаччытын хаһаннар мин кирэйээччим оҕолор. Ылан иһэбин, ылан иһэн иһэбин. Оны хахалыйым оссайынан үчүгэй дуу диэхпин мин баҕарабын. Дьэ билигин ити ити хыаната таххараа даҕар ити балыыһы эмин ылан балыыһы эми ыппыныр кыаналанан иһэрди. Ити үһүөн атахан дии. Ити результат ылбыккар олоҕу үчүгэйбитти. Биир упаковканы сө бүтэр эликкин батта толору. Бүтэр эликпин бу. Ол үрдүнэн. Иккине диэлэһэбин. Өссө диэ. Уонтан таххам хаалла ди. Хаа. Үүрбэттен үһү көҕөһэттин. Хаа. Оннук эбитти. Онтон бүтэригэр өстөчө онтон холобур кэлин манты бүтерем бараамын хынньата түһэн барааммын төһөр буолан баран иһиэхпин эбий. Отон сүһүөх кенин иһиэхпин хөп буола артыралайын. Сүһүөх кене диэн туспа бар. Сүһүөхтэр өр дьер дьоҥҥо. Хаақардаахтарга диабелайын диэн бар. Быардаахтарга эмиэ баар гипалаин диэн. Быардарыгар дэр дьоҥҥо. Хэп уонна били противопаразитарканы эмиэ иһиэхтэрин хэп. Вот, арас бар. Дьэ махтал Раиса Григорьевна отзывкар үчүгэй диэтэ. Дьон билиэхтээх уопсайынан. Билиэхтээх маҥнай Аһа. үчүгэйдик уһууну маҥнай иһэн кинилэр боруобалаан көрдүннэр ити Лариса да иһэн мин олоху бүтэрдим олоҕу үчүгэйбин диирdi. Аа бу дьоннор хаҥ иһэн эрэллэр уже уонна иккис эргииргэ уже бардылар. Э, Ол